آء سي سي ڪرڪيٽ ورلڊ ڪپ جا مقابلا سڀاڻي کان شروع ٿي رهيا آهن، سموري دنيا جي مداحن جو جوش ۽ جذبو پنهنجي عروج تي پهتل آهي، ٽي ٽوئنٽي عالمي ڪپ جون گهڻي قدر ميچون ويسٽ انڊيز ۾ کيڏيون وينديون پر پهريون ڀيرو ڪرڪيٽ جي ميگا ايونٽ جي ميچن جي ميزباني آمريڪا به ڪري رهيو آهي، هن ڀيري ٽي ٽوئنٽي عالمي ڪپ روايتي فارميٽ تحت ٽن رائونڊن تي ٻڌل آهي، ٽن رائونڊن ۾ گروپ مرحلو، سپر ايٽ ۽ آخر ۾ ناڪ آئوٽ يعني سيمي فائنل. ۽ فائنل ميچون شامل آهن ان سلسلي ۾ ٽورنامينٽ ۾ شامل ويهه ٽيمن کي چئن گروپن ۾ ورهايو ويو آهي هر گروپ ۾ پنج ٽيمون آهن جيڪي پهرين مرحلي ۾ هڪ ٻئي سان مهاڏو اٽڪائينديون هر گروپ مان ٽاپ ٻه ٽيمون سپر ايٽ مرحلي لاء ڪواليفاء ڪنديون سپر ايٽ مرحلي لاء ڪواليفاء ڪندڙ ٽيمن جا پاڻ ۾ مقابلا ٿيندا جنهن مان ٽاپ چار ٽيمون آخري مرحلي يعني ناڪ آئوٽ اسٽيج ۾ پهچنديون جتي ٻه سيمي فائنل ۽ وري فائنل کانپوء ميگا ايونٽ جي فاتح جو فيصلو ٿيندو ٽورنامينٽ ۾ پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم کي گروپ اي ۾ رکيو ويو آهي جنهن ۾ روايتي حريف ڀارت کان سواء ڪينيڊا، آئرلينڊ ۽ آمريڪا جون ٽيمون شامل آهن. جيئن ته ورلڊ ڪپ آمريڪا ۽ ويسٽ انڊيز ۾ ٿي رهيو آهي ان ڪري ڪجهه ميچون ڏينهن جو، ڪجهه شام ۽ ڪجهه رات جو کيڏيون وينديون ته جيئن مختلف ملڪن جا مداح پنهنجي سهولت موجب ميچون ڏسي سگهن. گروپ مرحلي ۾ پاڪستان ٽيم جي پهرين ميچ آمريڪا سان شيڊيول آهي جيڪا مقامي وقت موجب رات ساڍي ستين وڳي جڏهن ته باقي ٽي ميچون ساڍي اٺين وڳي شروع ٿينديون. ھن ٽورنامينٽ ۾ فائنل سميت ڪل پنجونجاهه ميچون کيڏيون وينديون پهريون مرحلو ٻه جون کان ارڙهن جون تائين جاري رهندو پاڪستان جي پهرين ميچ ڇهه جون تي آمريڪا خلاف رٿيل آهي جنهن کان پوء ميگا ايونٽ جو سڀ کان وڏو دنگل يعني پاڪ ڀارت ميچ نو جون تي کيڏي ويندي پاڪستان جي ٽين ميچ ڪينيڊا خلاف يارهن جون تي شيڊيول آهي جڏهن ته گروپ مرحلي ۾ پاڪستان پنهنجي آخري ميچ سورهن جون تي آئرلينڊ خلاف کيڏندو، سپر ايٽ مرحلو اوڻويهه کان شروع ٿيندو ۽ پنجويهه جون تائين جاري رهندو جنهن کان پوء ٽورنامينٽ جون سيمي فائنلسٽ ۽ فائنلسٽ ٽيمون سامهون اينديون، ٽي ٽوئنٽي ورلڊ ڪپ جو سيمي فائنل ستاويهه جون ۽ فائنل اوڻٽيهه جون تي کيڏيو ويندو.